Oh yes, oh yes, oh yeah. Njĩtagwo FM Njengeman Gĩthingithia. Ndakũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Ndurumeni ya Gĩthingithia ĩrĩa ĩgũkagĩra thĩinĩ wa Gĩthingithia TV YouTube channel. Ĩno tugaga nĩyo channel ĩrĩa ah, ingataga stress, tũgeka internal jogging, yani tũgatheka tũka feel good, tũka enjoy mũtũrĩre ũyũ. rĩu rĩ kũrĩa itũra rĩa thikimu kĩmahũrĩ he kĩmwana kĩmwe kĩarĩ kĩhũri keyboard mũno kĩmwana yang kĩahũraga keyboard yani rwĩmbo praise and worship nĩkĩo kĩarĩ praise and worship leader na kĩmwana kĩu tondũ nĩ kanitha wa- ũrĩa gĩagĩthomaga nĩ wa kĩroho reke njuge nĩ kĩagũthaga rwĩmbo no rĩu rĩ gĩkĩrĩ o gĩcagi Mũirĩtu ũmwe wa kanitha ũyũ gũkũ kĩahũra keyboard rĩ nĩonire mũndũ wa kũmũhikia Nairobi nakĩo kĩmwana tondũ gũtikĩrĩ handũ hangĩ na gĩtirĩ kũndũ kũu gĩkĩũĩ kiuga ũyũ ũhiki ũyũ ũhiki ndigatĩra lazima niende harusi O na mũirĩtu ũcio ahikaga-rĩ, o athikimwo akĩmwĩra atĩrĩrĩ, By the way, nĩ nĩ tũgathiĩ kuo nĩ njũĩ Nairobi nĩ kũrĩ andũ akari mũno-ĩ, o na a kanitha gũkũ ndĩrahika-ĩ, na nĩ ahũri nginya kĩnanda mũno o nao nĩ kari mũno, no ũka at least o nao makĩmenye o na gĩcagi-rĩ, gĩcagi tũtikĩrĩ nyenje. Bas, mũthenya wa ũhiki nĩ kumĩra tene maumire kũrĩa thikimu rĩrĩ ithaa rĩrĩa marateire ithe. rĩa thaa ke- thaa ikũmi na ĩmwe ũguo ũgĩthiĩ gũkĩa na ndĩkũhe ũhoro wa mara na gũteithe haya macomoka ũguo magĩgĩũka ũhiki na magĩgĩthiĩ kĩndũ gĩtagwo reception mathiĩ reception maũndũ mothe marĩ mega na rĩu kũrĩa reception-inĩ rĩ rĩu nĩ gũgĩkoragwo nginya na mũgithi kĩgoco gũgĩtuĩka rĩu andũ a gĩcagi a thikimu rĩu nao nĩmakũ- nĩmagũka nao makũngũĩre mũhiki na nyĩmbo iria mainaga kanitha-inĩ ya kũrĩa gĩcagi kĩmwana kĩarĩ gĩkari na keyboard gĩgĩ- kĩgũthagũtha tũtarama Eh, gĩkĩgambia nje nje nje nje rĩu nĩ gũthiĩ tukwende sasa kĩmwana gĩkĩrumia keyboard kĩrĩ giki na keyboard yaiguĩka tarĩ bandi ng'ima Hmm? gĩgatiga tũtarama tũkĩgamba gĩkorera ti itherũ gĩ- gĩkahũra tũrwĩmbo

ngũhe kawĩra ũgĩthakage o kanitha-inĩ rĩu kĩmwana gĩkiuga woi mwathani wakwa nĩ acokia mahoya makwa wo wo wo ũguo nĩguo ndĩrahoyaga eh? akĩmũria rĩu rĩ eh, wega nĩ atĩa kĩmwĩra rĩu rĩ ngũkũhe mbeca mwagĩcoka gĩcagi ũthiĩ wĩharĩrie ũhũrĩre thimũ ũke nguoe tirumu noguo agĩkire agĩthiĩ mwanake gĩcagi Eh, mwanake ũcio agĩthiĩ gĩcagi kũrĩa aikaraga aikaraga gwa tatawe koguo kĩmwana gĩathire gĩgĩkua nguo gĩgĩũka kĩmwana gĩoka kanitha-inĩ rĩ nĩ gĩakĩheirwo wĩra na gĩkĩheo kanyũmba ga gũikaraga o kũu kanitha-inĩ gĩikarage o kũu kanitha-inĩ koguo wĩra wakĩo warĩ rũcinĩ gĩokĩra gĩkaingĩra kanitha nĩ kĩanetwo nginya cabi gĩkahingũra gĩkambĩrĩria tizi tizi Nyĩmbo iria ng'eni iria rĩu iria igũrũ cia worship, praise and worship. Na timu ĩko ĩrĩkari mũno. Rĩu rĩ, bishop ũyũ wamũheire wĩra rĩ, aikaraga oro hau. Koguo eh, harĩ orũgiri rũhakanĩtie, bishop aikaraga mwena ũcio wa rũgiri na kĩmwana nakĩo gĩikaraga mwena ũyũ ũngĩ wa kanitha na noho harĩ kanyũmba ka watchman na kanyũmba karĩa karĩ ga store nĩko kabangirwo gagĩtuĩka nĩko gake gagĩkĩrwo gĩtanda na ngondoro akĩgũrĩrwo gathitobu tũindo twa kũruga

Na ahũra kĩnanda ona ndaramaindi ka kwĩna mũndũ kũu na agekĩra maiki ageka tizi akambĩrĩria akahũra kĩnanda biũ katuge mwanake arĩ mũhũri kĩnanda proper hmm? wa keyboard haya rĩu rĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya one day hagĩũka ngari Range Rover Rĩu rĩ, kwa bishofu rĩ, nyũmba yake tondũ ĩrigainĩ na kanitha rĩ, nĩ- nĩ nĩ maisonette kwoguo aikaraga handũ igũrũ, nĩonaga kũrĩa nĩonaga kũrĩa thĩ rĩu barabara nĩ aramĩona, kanitha nĩ aramĩona. Haya, ngari ĩgĩũka mũthemba wa Range Rover ĩgĩũka ĩkĩrũma- ĩkĩrũgama hau ngĩti-inĩ ngĩti rĩ kahingo ka- kahi- kĩhingo gĩtiarĩ kĩhinge biũ agĩtindĩka ũyũ wa- warĩ rĩnji-inĩ agĩtindĩka akĩingĩra hĩndĩ ĩyo mwanake no arahũra kĩnanda Agĩũka tondũ kanitha ndĩkĩrĩ hinge, agĩthiĩ mwanake rĩu nake rĩrĩa onire mũgeni rĩ, agĩtiga kũhũra kĩnanda. Ĩĩ, agĩthiĩ akĩmwĩra, ĩĩ, kũhana atĩa? Ĩĩ, mwathani agocwo. Amen, amen, amen. Eh, eh. Wa, wa, wa. Kũgoca nĩ mũgocaga. Nĩ mũgocaga watheru piũ. Na ũndũ ũcio nĩ ũngenagia tondũ nĩ ngĩhetũkagĩra haha o kaingĩ ngakĩigua mũkĩgoca. Na ũndũ ũcio nĩ ũkenagia ngoro yakwa. Na rĩu rĩ, agĩcoka wareti-inĩ na rĩu rĩ eh, haha hena agĩkĩruta agĩcomora agĩcomora mĩtĩ ĩyo ngiri ithano kwa agĩcoka mwena ũyũ ũngĩ rĩ arĩ na kibagi kibagi kĩu akĩhingũra akĩruta mũgate wa buroko mĩgate ĩno ĩigana ũũ mũgate ũyũ wĩtagwo ndiĩrĩga mũciĩ mũgate ũyũ ũigana ũũ haya wa block akiruta mũgate kĩoigĩrĩra hau mwanake akĩrigwo hĩ akĩrwo ngiri ici ithano rĩ nyita nĩ ciaku mwanake akiuga ngai mwathani nĩ andirikana ngiri ithano Hey, hey. akĩrigwo atĩrĩrĩ ona kwamba kũrora kana hihi bichovu nĩ aramuona ĩ kana gũgũthiĩ atĩa Haya, akĩoya mbia ciake akĩmũria nĩ ciakwa ĩ

ee ndengera bicobu mũgate githĩ ndwĩ na ngiri ciaku ithano ĩ agĩcoka akiuma cwi na agĩkũrithia ngari rĩu bicobu rĩ nake rĩ agĩikaikara akĩririkana he na he ngari nguonete hau ndĩ nokorwo nĩ gĩthiri nokorwo no mũndũ ũyũ ũkĩororagĩra kanitha agĩũka kanitha-inĩ rĩu akĩhingũra kamũrango ka na thutha wa kuma gwake okĩingĩra kanitha-inĩ oka kanitha-inĩ rĩ agĩkora mwanake mwanake akĩmwĩra "Hĩ, kaĩ akĩona mũgate hau akiuga kaĩ uma na mũgeni kaĩ ũkũgeneirwo Akĩ- ona ambĩte kũmũria hĩ ũyũ wothe wagũra nĩ ũkũnina mũgate ũrĩa wĩta- wĩtagwo ndierega mũciĩ nĩ ũkũnina ũyũ akiuga ĩhĩ ona haha nĩ- nĩ ha- nĩ mũgeni ũyũ ũkĩte Akĩ- ah, akiuga, "Ĩĩ, na kweli nĩ ndaririkana nĩ nguonete ngari ndĩ nyũmba igũrũ Ndĩ bedroom nĩ nguonete ngari. Akĩmwĩra he mũgeni ũkire haha na mũgeni ũcio Bishop niĩ nĩ angenirie mũno na oka na ndathima. Andathima atĩ akũrathima? Ĩĩ. Anengera ngiri icio, ngiri ithano. ĩ ngiri ithano ici akĩmwĩra ehe acoka anjĩra we ngũnengere mũgate ũyũ ũigana Bishop akiuga what uneo mbeca niĩ neo mũgate you must be joking we mwanake we we rĩu nĩ ũrathũka rĩu rĩu nĩ wanjia gũthũka rĩu rĩu nĩ wakinya harĩa rĩu rĩu rĩu harĩa mũndũ ambagĩrĩria kwarĩrio nĩ mĩgambo ĩtarĩ mĩega no andehere mũgate we akũne mbeca na we tu ũrabatara mbeca niĩ nĩ ndĩrabatara mbeca ona ibatara rĩu ndĩrakĩrĩhoeire He. mwanake akiuga rĩu rĩ niĩ bicobu anjĩrire atĩrĩrĩ ndigakũnengere niĩ ngũnengere mũgate mbia nĩcio ciakwa akĩmwĩra bana ta kwanja ta mborehete tekĩra mbeca icio haha na ihenya mũno ĩkĩra mbeca icio akĩnengerwo mbeca mwanake Ainamĩte ngoro mũno nĩ ũndũ nĩaigua ngoro nĩyainama no ningĩ reke neane tu. Akĩneana mbia. Rĩu aneana mbeca-rĩ, Bijobu akĩmwĩra atĩrĩrĩ, rĩu werĩ, o nawe ũrĩ itherũ mwanake. Rĩu niĩ ndĩ wa gũkua mũgate rĩu we ũkue mbia? Rĩu-rĩ, mũgate-rĩ. We thiĩ mũgate kuua mũgate ũthiĩ ũrĩ mũgate na nĩ ngũmenya kĩrĩa ngwĩgwethera no we ũgathikagĩrĩria maũndũ wega rĩrĩa ũrerwo nĩ andũ tondũ ndĩ na mawĩrirwo woe mũgate ũnengere bicobu ngiri cigana no rĩu rĩ we ũiguire maũndũ marĩa ũkwendaga kũigua mwanake akĩinũka e mũndũ ũmwe e, wĩ thĩ mũno na agĩkua mũgate ũrĩa akua mũgate niona ndigũkwenda ona gacunjĩ mũgate kua mwanake agĩthiĩ agĩciragia ũhoro wa mĩario ya Ndungata ĩrĩa ĩmũheire mbeca na rĩu bicobu nĩ mũgate nĩ warehe thĩna rĩu bicobu nĩ ane mũgate agĩthiĩ karumu gake nĩ arega stovu akĩruga gacai aruga gacai rĩ tondũ nĩ mũgate ũrĩa wa buroko ũrĩa ũtakoragwo wĩ mũtinangie tũcunjĩ rĩu rĩ harĩa mũico agĩtinia gatothi akĩrĩa oe ena mawazo akiuga rĩu ona arabanga rĩu gũkũ kĩrĩa ngwĩka rĩu Bishop tũtihotana rĩu maũndũ macio eka rĩu niĩ nĩ kaba njoke o gwitũ ona kwa Javi Kimu kwĩ mawĩra maingĩ kana thiĩ ngethe kanitha ĩngĩ thiĩ ndĩ introduce kũndũ kanitha-inĩ ĩngĩ thomage kuo hũrage kĩnanda kuo akinina tothi ya mbere Agĩthiĩ gũtinia ya kerĩ-rĩ, akĩigua he kĩndũ ahutia na kahiũ. Ndĩ mburoko ĩigana ũũ, mũgate wa mburoko. Akĩona he kĩndũ, he kĩndũ, akĩigua he kĩndũ kĩagiria mũgate ũcio ũtinĩke. Hĩ, akĩeheria kahiũ, akĩgucia na moko, akĩona hena gapaco, kamũrigo kohe. He. Agĩtuma akĩruta akĩruta mũgate-inĩ kamũrigo kau kabaca ka ũrĩa ũrĩa ũrĩa kĩheo gĩkoragwo kĩohetwo agĩcomora acomora rĩ akĩrwo akĩona hau ha- hena karatathi kandĩkĩtwo this is a gift for you for the good works atĩ eh, eh, ga- gaka kariboti nĩ gaku nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa mwega mũkĩrutaga wa kũgocithia watheru eh, from anonymous yani mundu utakwenda kumenyeka no kuri andu kuri andu metendaga kumenyeka no ni merutagira maundu-ini muno ukaigua ringi handu hena ibataro rina no ningĩ rĩ ukaigua he mũndũ watũma mbia no iga ndakagwetwo kũrĩ aindu a mĩthemba ĩyo koguo nĩ kũrĩ andũ matendaga gũtinda makĩgocithia tondũ ngai nĩ ahotaga kũmago nĩ amamenyaga thiri ya kũheana ũtakwanĩrĩra haya rĩu rĩ Rĩrĩa mwanake atumũrire kĩheo gĩkĩ rĩ, kĩmanjĩka kĩa ngiri igana gĩkĩamba gĩkĩgwa kiuga hĩ, haiya ngiri igana. Akĩamba akĩhũgũra ũguo akĩrora ũguo akĩhinga karango kĩhinga tondũ wocimani rĩngĩ no oke kana mũthee ecirie gũka kũmũria nĩũrugĩte chai tũrĩe mũgate ũkĩndinĩria kamũgate haya araguchaguchia harĩa thĩinĩ rĩ kamanjĩ kakange ningĩ gakĩgwa kangirigana wao atumũrania karatathi karĩa rĩ gift ĩyo rĩ agĩkora harĩ na tũnoti ikũmi twa ngiri igana igana ĩyo nĩ mita Hua! mwanake ũrĩa akĩhũra ũguo akĩhũra ũguo agĩcokania kanyamũ gaka akiuga hĩ hai wa na mbicobu ndĩmũnaire araga Rĩu rĩ, onako ndikagaya muoyo rĩ, ici nĩ ngũgaya. Mwanake hau hau akĩoya kabagi gake agĩtũndĩra mbeca akiumĩra ta nyaga hĩre. Rĩu rĩ, ndũkanjũrie ka bishop nĩ amenyire tondũ mũheani wa ndeto icio rĩ we nĩ athire na akĩiga wĩra na agĩtonga na akĩgĩa indo no rĩu rĩ mbeca icio rĩ Mbi- mbia cia bishop ciathire ũguo akĩ tũtũ tũnini tũgĩtũma iria nyingĩ ciĩke atĩa ithiĩ rĩu mũheani wa ndeto ĩno ndakũhe rĩ Nĩ mwanake wa kĩnanda, na nĩ athire na agĩkĩiga biacara ciake na agĩtherema. Niĩ ndiũĩ woni waku ũngĩkorwo ũrĩ ũrĩkũ, no no nyende tũcokanĩrie hau thĩinĩ wa comment section, korwo nĩ we ũngĩekire atĩa. Njĩtagwo FM Jagaman Gĩthingithia aka Mister Earthquake. Till then, God bless you.